Исәнмесез! Казаннан баргызга да сәлам. Татар конгрессының дөнья студиясеннән сәлам. Бүген сезгә сәлам җибәрүче Мин журналист Римзил Вәли һәм бу студиянең кунагы, Татарстанның халык шагыйре, Башкортстанда туып үскән мәшһүр якташыбыз Роберт Миннуллин. Исәнмесез, кадерле якташлар! Без сәламләргә килдек Мариус Максютовның Якты эз дигән китабын, аның китабын чыгарган шәхесләрне һәм бу китапны укыган, яраткан, тараткан кешеләргә Сәлам җибәрергә килдек. Роберт әфәнде, сез халык шагыйре. Сез шәп шигырьләр, җырлар чыгарып, халык арасына танылган һәм сезне таләпчән рецензент буларак беләләр. Безнең каршыбызда шундый калын, саллы, рәсемле, гүзәл китап, Мариус Максютов. Ул безнең коллегабыз, мин аны хәтерлим. Ул Кызыл таң газетасының үз хәбәрчесе, Стәрлебаш егете, димәк, шундый яугир җанлы. Һәм менә минем коллегам журналист буларак та аны белә идем. Ләкин бу вакыйга, бу китапның чыгуы һәм Мариус Максутовның тормышы, иҗаты гадәттән тыш әһәмиятле дип миңа күренде. Шуңа күрә инде киңәшеп алыйк әле. Әйтегез әле, ничегрәк соң бу китап сезгә ниндирәк тәэсир калдырды һәм бу шәхес? Беренчедән, кадерле дуслар, Мариус Максютов Башкортстанда бик билгеле шәхес. Ул үзенең бөтен диярлек иҗат гомерен безнең яраткан газетабыз Кызыл таңга багышлады. Без аны укып үстек, бик яратып укыдык аның язганнарын. Ләкин качагында аның шигырьләре дә пәйда була иде газета битләрендә. Кызганычка каршы еш булмый иде. Мариус Максютов дигәс, күңелгә һәрвакыт бу матур исемле, бу матур фамилияле, яңгырашлы, җыр кебек яңгырап торган исем-фамилияле кеше, әлбәттә, шагыйрь булырга тиеш иде. Чынлап та, менә Якты эз дигән китап, аның бөтен иҗатын, шигъри иҗатын үз эченә алган. Дөресен генә әйткәндә, бу китап миңа бик ошады. Мариус ул чын мәгънәсендә шагыйрь булып өлгергән шәхес булган икән. Ләкин һәркемнең үз язмышы. Бер шагыйрь дә бер-берсен кабатламый. Үзенчә яши, үзенчә яза, үзенчә бу фани дөньядан китеп тә бара. Башкортстанда яшәүче татар шагыйрьләре бар. Алар бик күп. Аларның бер өлеше Казанда, Казанга килеп төпләнеп, Казанда иҗат итә. Бер өлеше Башкортстанда кала. Башкортстанда иҗат итә. Һәрберсенең, әйткәнемчә, үзенең язмышы. Менә Кызыл таңда эшләүче җегетләр, гомумән, күп журналистлар, шагыйрьләр. Үз хәбәрчеләр арасында да андый кешеләр күп. Менә Мариус, әйткәнемчә, беренчедән ул үзенең туган ягын бер вакытта да ташламаган кеше. Икенчедән, Кызыл таңга гомер буе хезмәт иткән кеше. Һәм әйтер идем, ул үз милләтенә хезмәт иткән кеше. Беренчедән, Кызылтау укучыларына, икенчедән, шагыйрь буларак. Менә мин аның шигырьләрен җентекләп укып чыктым. Чынлап та, әгәр дә үз вакытында Казанда аның шигырьләре чыккан булса, ул газета-журналларыбызда басылган булса, китаплары чыккан булса, Ул, әлбәттә, безнең иң әйбәт шагыйрьләр арасында йөргән булыр иде. Ә үзенчәлеге, һәр шагыйрьнең үзенең бер фикере, үзенең сүзе бар, ниндидер камертоны була. Э, Мариус Максютов журналист булгач, актуаль икътисад, сәясәт, социаль эшләрне белә, халыкның яшәешен белә. Ләкин ул шигърият. Әлбәттә. Шигърият булгач, аны барыбер шигырь белән язылган мәкалә белән генә халыкны алдый алмыйсың. Нинди шигырьләр һәм нинди фикерләр үзенчәлекле дип саныйсың? Беренчедән, Мариус Максютовның үз шигъри сүзе бар. Үзенең стиле бар, үзенең алымнары бар. Ул, әлбәттә, Атнабайга да тарткан шигырьләре бар аның. Гомумән, Назар Нәзмини хәтерләткән шигырьләр дә бар. Атнабай Кызылтаңнан чыккан шагыйрь.
Әлбәттә, инде бөтенесе Кызылтаң, Башкортстан шагыйрьләре, Башкортстанның татар шигърияте ул бөтенесе бергә Кызылтаң тирәсендә туплана инде. Менә бу шигърият иң элек үзенең милли аһәңле булулары белән Бу тематика да кагыла. Ул үз халкыңа мөнәсәбәттә дә кагыла. Менә соңгы вакытта язылган шигырьләрдер инде аның, бигрәк тә ул, әйтик, Башкортстан татарларының язмышы. Казан белән Уфа арасындагы мөнәсәбәтләр. Шигърият, Тукайга мөнәсәбәт, үзенең шагыйрьләренең Каләмдәшләренең язмышы. Мәсәлән, Рәшит Гатауллинга багышланган бер шигыре бар аның. Аның ничек итеп, менә әйбәт шагыйрь булуы, ләкин Казанда аның үзен таба алмавы. Казанның үзендә Мариус Максутов иркәләп, мактап кына тормаган. Әлбәттә инде. Көфер шәһәр дип тә ычкындырган, Такташ кебегрәк.
Еракка китеп кара, диләр бит. Ерактан күренә Казанның нинди шәһәр икәне, дөресен генә әйткәндә. Һәм менә шушы китапка мин менә шушындый нәтиҗә ясар идем. Бу, әлбәттә, татар шигъриятендә калырлык Шәп шигырьләр. Мине гаҗәпләндергәне, иптәшләр, якташлар, агай-эне, сәяси һәм э, иҗтимагый актуальлек милләт турында Башкортстанда яшәп, 95-96 елда Хөкүмәт газетасында эшләп һәм шул газетада бастыра торган шигырьгә, мәкаләгә, шигырьгә шундый ачы һәм шундый хакыйкатьне язу. Мәсәлән, мәкалә интернеттан аның сәхифәсе бар, mariusmacdotov.com дигән. Шунда аның мәктәптә, мәктәпләр алты телдә сөйләшә дигән. Уңай гына мәкалә ул. Әйе, ләкин ул анда әйтә, татар телен өйрәнү, башка кайбер милләтләр кебек үк куелмаган татар телен. Димәк, бу булдыралган кеше конструктив, акыллы сүз белән ул вакытта да, хөкүмәт дәрәҗәсендә дә әйтә алган. Менә монда бер хикмәт бар. Журналист үзенең бөтен фикерен үзенең мәкаләләренә, язмаларына, кулъязмаларына бирергә тырыша. Ләкин газета хөкүмәт газетасы. Анда бөтен уйлаганыңны да мәкаләләргә кертеп булмый. Әгәр керткән очракта да аны басмаска мөмкиннәр иде. Шуңа күрә ә чын журналист, бигрәк тә менә Кызыл таң журналистларын тагын бер кабатлап әйтәм, алар язучы, шагыйрь дәрәҗәсендәге журналистлар күбесе. Менә Әгәр инде синең күңелең тулы менә шушындый милләтеңне ярату, туган ягыңны ярату икән, мәкаләгә яз сыймаган әйберләрне ул үзеннән-үзе шигырьгә әверелә. Менә андый мисаллар күп, Мариуснык да шулай. Аллага шөкер, хәзер татар шигъриятендә, Татарстанда, башка төбәкләрдә дә милләт турында, мәдәният турында, рухият турында язылган яхшы, көчле шигырьләр, поэмалар күп. Әле Татарларым дигән Роберт Минуллинның поэмасы да бар, ул Яңа гасыр телекомпаниясенең каналында чыкканы да бар. Һәм башкалар да бар. Хәзер, хәзерге демократия чорыда Татарстанда торып, аны яхшы итеп язган башкалар да бар. Ләкин Мариус Максутов кебек шул чорда һәм шул кискенлектә әйтүчеләр, язучылар һәм яклаучылар Сирәгрәк шуңа күрә мин фараз кылам, сез ризалашасызмы, юкмы? Ул яхшы гына шагыйрь булып танылган түгел, ә татар милли күләмендә, милли әдәбият һәм иҗтимагый тормыш күләмендә танылырга лаеклы зур шигъри шәхес һәм аның бу әсәрләре безнең татарны яшәтергә һәм бүген дә тупларга ярдәм итә торган зур иҗат дип саныйм мин. Беренчедән, әле Башкортстанда яшәүче татар язучылары, шагыйрьләренең язмышы хәл ителеп бетмәгән. Әле бу зур әдәбият турында язасы бар, сөйлисе бар, аны кысаларына кертәсе бар. Бу турыда ул әдәбият тарихына кертеп карарга кирәк. Шуңа күрә инде менә ул Эш һичшиксез эшләнәчәк һәм безнең Башкортстанда туган, Башкортстанда иҗат иткән шагыйрьләребезнең, язучыларыбызның иҗаты ул, әлбәттә, тарихта калырга тиеш һәм алар арасында һичшиксез Мариус Максютов та булырга тиеш. Менә мин аның якты эзе.
Әйе, якты эзе. Менә аның бер шигыре бар. Ул гомумән афоризм стилендә язучы, кыска шигырьләр язучы бик акыллы шагыйрь, менә мондый шигыре бар аның. Кысыр болытлардан да бит качак тамчы тамгалый. Шагыйрьләр арасында да шагыйрьләр табылгалый. Менә бу үзен дә күз алдында тотып язылган шигырь кебек миңа калса, менә шагыйрьләр арасында да ул шагыйрь булып кала Марис. Мондый зур кинаяны зур талантлы кеше генә Әлбәттә. белдерә ала башкаларга карата. Шулай итеп, зур күңелле күренеш бу. 15 ел элек арабыздан киткән шагыйрь һәм журналистның Марис Максютовның уллары, аның китап ларын, иҗатларын, иҗатын, әсәрләрен туплап, шундый гүзәл китап чыгарганнар. Монысы да милләтебез өчен. Без инде үзебезнең улларыбызга, кызларыбызга, оныкларыбызга менә шундый эз, шундый мирас калдырып, һәм, һәм алар безнең үзебезне, үз әти-әниләрен, милләтебезне, гореф-гадәтләрне, нинди рухи мирасны сакларга, кадерләргә Тиеш дип хыялланабыз. Бу хыял бу очракта Якты йөз китабында тормышка ашты.
Әлбәттә инде, Мариус Максютов менә бу очракта да безгә үрнәк булырлык мисаллар калдырган. Аның уллары чынлап та милли рухлы, үз әтисен, әти-бабаларын